Yy su dwi yy dwi'n byw yn Rhiamlod yy pentre bach yy dim bell o Hwrffordd yym dwi'n dod o Abertawe yn wreiddiol ond dysges i ddim yym Cymraeg o gwbl yy er gwaetha yy bod yy iaith gynta fy mam yy ond doedd hi ddim yn siarad Cymraeg yn y tŷ o gwbl dim ond gyda hen teulu yym ar ol yy Ar gadael prifysgol, es i i gweithio yn Lloegr fel athrawes, athrawes Sbaeneg a Ffrangeg, felly mae diddordeb mawr 'da fi yn mewn ieithoedd. Dechreuais i dysgu Cymraeg yn 2012 ar ôl symud i Sir Benfro. Yym, penderfynais i yy ar y diwedd dysgu fy yy iaith fy ng- fy ngwlad. Yym, dechreuais i gyda lefel mynediad yn Aber- Abergwaun i wedyn yym ymunais i yy

mewn um, caffi gyda grŵp um, mewn ffordd mew, uh, yn fwy anffurfiol. Eleni, uh, dwi'n mynd ymlaen gyda uh, dau dosbarth, dosbarth um, yn Noc Penfro nos lun a siawns am sgwrs yn y coleg. Um, penderfynais i ddim wneud arholiadau o gwbl ar ôl gweithiau um, gymaint o um, mlynedd gyda'r plant yn paratoi i'r arholiadau. Um, dwi penderfynau um, dysgu am hwyl. Um, drwy'r dysgu Cymraeg, dwi wedi mwynhau cwrdd â llawer o bobl hyfryd. Um, dwi wedi wneud ffrindiau newydd. Um, tu allan i'r dosbarth, um, Dwi wedi ymuno Merched y Wawr, dwi'n aelod ers tair mlynedd nawr. Yym ar y dechre roedd ofn 'da fi siarad yn naturiol gyda pobl sy'n siarad yn rugl, ond nawr yym dwi'n teimlo yn fwy hyderus gyda gyda bawb, gyda phawb yn y grŵp. Yym 'dyn ni'n cael hwyl yym mynd i tŷ fita yym Yy gwrando ar siaradwyr yy ddiddorol. Yym dwi'n mynd hefyd ar clonc mawr unwaith y mis. Yym dyn ni'n cwrdd mewn caffi, cerdded o gwmpas y sir, yy ar y ffwr- ar yr arfordir yy ar y llwybr arfordir. Yym eleni dwi wedi cael cyfle i yym bod rhan o'r cynllun siarad Yym cwrddes i â Magi, fy mhartner hyfryd iawn, yym cwrddon ni sawl gwaith dros y misoedd mewn caffi neu unwaith aethon ni o gwmpas yy y dre yy Benfro ble mae hi'n byw yym aethon ni am dro hanesyddol i dysgu pethe am am y dre yym a'n roedd e'n wych yym siarad am beth sy'n digwydd yym ar y ar y diwrnod yym heb plan, heb cynllun, heb raglen, heb dosbarth. Yy hefyd yy ro'n i'n lwcus yym cymryd rhan yn y Agor y Drws, cwrs i dysgu tipyn bach o diwylliant Gymru yym Bob mis, yym, cwrddon ni i dysgu rhywbeth am hanes, am llenyddiaeth, am chwaraeon, bwyd a ddiod, a mewn lle wahanol i diddorol hefyd. Yym, dwi wedi dysgu amrywiaeth o bethe dwi'n credu. Yym, dwi'n trio cymryd mantais o beth sy'n digwydd yn yr ardal, dwi wedi bod i'r Eisteddfod eleni, Yn Nghaerdydd, a dw i wedi bod i'r theatr i weld Theatr Genedlaethol Cymru yn Caerfyrddin. Yym, dw i'n yy dweud y gwir, dw i'n llenwi fy amser sbâr gyda Cymraeg nawr. Yym, mae'n fy ngŵr yn yn cwyno bob dydd. Yy, falle yn y dyfodol, yym, Dwi, achos dwi'n teimlo yn fwy hyderus, hoffwn i gwrthfyddoli tipyn bach gyda yy pobl sydd ddim yn gallu mynd mas o'r tŷ yn siarad tipyn o Cymraeg gyda nhw. Wel dwi'n credu yy fy mod i'n cael profiad ardderchog yn ddysgu Cymraeg yym erbyn hyn, dwi yym wedi llenwi fy amser sbâr gyda digwyddiadau yn yr ardal, yy Merched y Wawr, mynd ar Clonc Mawr, Yym yy dwi'n wrth fy modd yn cymdeithasu yn Cymraeg nawr.